Thlah tu bul te leh zawlnei te bungrukna Setha leh Enoka, Adama chu fapa dang Pathian thutiam changtu tur leh thlarau lam roluahtu tur chu pek a ni. A hmingah chuan Setha a sa a, a hming awmzia chu Ruata emaw, Aiawhtu a emaw tihna a ni a. A nu chuan Pathianin Abela aiah chi thlah dang mi ruatsak ta, Kaina chuan amah a that ta si a, a ti a. Setha chu Kaina leh Abela ai chuan zahawm hmel pu tak a ni. A fapa dang ti aiin Adama a chhun zawk a. Nungchang tha tak mai Abela kawng zawh ang zawh mi a ni a, nimahsela Kaina aiin thatna bik a pianpui chuang lo. Adama siam chungchangah kha chuan mihring chu Pathian anga siam a ni, a ti a. Mahse, mihringte tluk hnuah kha chuan Mihring te chuan an mahni ang fate an nei a. Adama kha chu sual lo Pathian ang a siam tih a ni. Setha chuan kaina angin a nu leh pa suala tlawite nihna chu a chhawm a. Nimahsela tlantu hriatna leh felna kawhhmuhna a dawng a. Pathian khawngaihna zarah Pathian zahin a rawng a bawl a. Abela kha la dam zel sila chuan a thawh tur ang misualte Pathian lama hawi kirtir leh. Siamtu chu zah a, a thu awih tir hna chu a thawk ang. Setha chuan fapa a nei a, a hmingah chuan Enokah a vawh a. Mite chuan Jehova hming chu an lam ṭan leh ta a. Mi rinawmte chuan Pathian chu a hma pawhin an be ṭhin a. Mahse, mihringte an lo pun zel chuan mi chi hnihte inkar chu a lo zau telh telh a. Mi chi khat chuan Pathiana an rinawmna chu thuawihna in an entir a. Mi chi dangte chuan Pathian chu zah lovin a thu an awih lo va. Kan nu leh pa hmasa te chuan Eden adin ṭan khan Sabbath chu an serh ṭan tawh a, hnawhchhuah an nih hnu pawhin an serh zui zel a. Thu awih lohna rahkha tak mai chu an tem ṭan a, tu pawh Pathian dan chu zah lova pawisa lo chuan a tirah emaw, a hnu deuhah emaw, Pathian dan chu a thianghlimin a zahawm a, bawhchhiatna rah chu an tuar tho tho dawn tih an hria a. Adama thlah Pathian chunga rinawmte chuan Sabbath chu an chawisang zel a, nimahsela kaina leh a thlahte chuan Pathianin chawlhni a lo siam chu an serh duh lo va, an duh hun hunah chawlhin hna an thawk a. Jehova chawlhni siam chu engahmah an ngai lo. Pathian an chhia a dawn atangin Kaina chuan a pa chhungkua chu a chhuahsan ta a, a hmasa berin lei leh hna thawh chu a thlang a, tichuan khawpui a din a, a hmingah chuan a fapa upa ber hming chawiin a sa a. Lalpa awmna atanga kal bawvin Eden siamthat lehna thutiam chu hnawlin, reiah chuan sual an chhe hnuaiah Hausakna leh hlimna zawng turin khawvel Pathian biahote zinga puipa tak a lo ni ta. A thlahte chu khawvel thil leh a chhunga sum leh pai thuah chuan mi awm thei tak an lo ni ta. Nimahsela, Pathian pawisa lo chauh ni lovin mihringte tana a thil tum dodaltute an ni. Tharum thawhna kawngah kainan an hma a hruai a. thlah chhawng kal zela pangana Lameka chuan nupui pakhat aia tam neihna ah a hruai a. Chapo luh lul takin tunah chuan kaina atana phuba lakna tur aiin a ni chu a him zawk ang tiin a hmai a uang hle a ni. A bela chuan ran a vulh thin a, puan inte kaihin a awm thin. Chu kawng chu Setha chuan a zawh ve a. Leiah hian mikhual leh khual zin maia in ngaiin ramtha leh zual vana mi zawngtu te ah an in ngai a. Heng pawl hnih te hi eng eng maw hun chhung chu an in thin a. Kaina thlah te chu an awmna hmasa atang chuan setha thlah te awmna phaizawl lamah chuan an pem darh a. An thil chin tha lo te an tih ve loh nan setha thlah te erawh chu tlangram lamah chuan an in sa sengsan leh ta zawk a. Khua te an din a. Chutianga an awm hran chhung zawng chuan Pathian chu biain thianghlimna kawng chu an zawh a. Hunte a lo kal zel chuan zawi zawiin Phaizawla chengte nen chuan an inchawhpawlh a, an inchawhpawlhna chuan rah tha lo takah a chhuah a. Pathian fapa te chuan mihring fanute chu hmeltha takin an hmu a, tichuan an duhzawng apiangte chu Nupuiah te an lo nei ta thin a, Pathian biatu tam tak te chuan inchawhpawlhna atanga thil tha lo pui pui an lo hmuh fo te chu entawnin Pathian mi bik leh thianghlim an nihna chu an hlauh ta a. Sethafa te chuan kaina kawng chu an zawh a, an ngaihtuahna chu khawvel hlimna leh hausakna ah nghatin Pathian dan chu an beng khawn lo va, Pathian hre siin Pathian angin an chawi mawi lo va, lawmthu pawh an sawi hek lo, Thil lawi lo an ngaihtuah ta zawk a, thinlung aa chu a lo thim ta a. Pathian hriat an duh loh avangin thil mawi lo te ti tura a duh loh zawng rilru neih phalin Pathianin a hawisan ta. Sualna chu khawvelah hian pharna ang maiin a lo darh ta a. Adama chu kum sang dawn lai Mihringte zingah chuan sualrah sengin a dam a, rinawm takin a theih tawpin sualrah ti reh turin a bei a. A thlahte chu Lalpa kawng kawh hmuh tura hrilh a ni a. A hnena Pathian thusawite chu fimkhur takin a thlah zelte hnenah a hrilh chhawng zel a. Thahnem ngai takin a thlahte thlah leh chhuan kuahna thleng chuan mihringte suala an tluk hma a, Paradise thianghlima an awm dante An lo tluk dan te, Pathian dan dik taka zawm a tul dan leh bawhchhiatna rah hlauh awm dan leh dan bawhchhiatna atanga chhandamna kawng Pathianin a siam dan te chu a hrilh thin a. Nimahsela, mi tlemte chauhin a thusawi te chu an ngaihven a, vawi tam tak chu a thlah kal zel te chunga chhiatna rapthlak thlentu a nihna te avang chuan zilhhauna te pawh a tawk thin a. A dama nun chu lungngaihna, mualphona leh inchhirna in a khat a, Eden huan a chhuah san a, a la thi dawn a ni tih a ngaihtuah te chuan a hlau em em mai a, a fapa a bela kainan a thah chiah khan mihring zinga thihna rapthlak zia hre hmasa ber tu a lo ni ta. Amah sual avangin inchhirna nasa takin a khat a, a bela thihna leh kaina hnawhchhuah a nihna chuan a phur rit chu belh chhahin Adama chu lungngai a rumin a kawn a. Nasa taka sualna a lo darh a, tuiletna hial thlentu tur chu a lo hmu a, a siamtuin sual vanga thi tur an nih a puan te khan rapthlak a ti hle a. Mahse kum sangkhat dawn lai mai chutiang tuarna leh thihna te a han hmuh chuan, Thihna chu Pathian khawngaihna avanga lungngaihna leh tawrhna tihtawpna a nihna te chu a hrethiam ta a. Tuilet hmaa mihringte chu an sual hle na chungin mite ngaihruat ang em em a mawl leh rova chu an ni lo. Mihring chu finna leh ngaihtuahna sang tak nei te an ni a, taksa leh rilru chak tak nei an ni a. Sakhuahna leh finna lam thilah phei chuan tluk rual loh an ni. An damrei avanga An ngaihtuahna te chu puitling har tur emaw tih tur a ni lo. An rilru te chu a puitling hma a, Pathian tih a a thu anga awm te chuan an dam chhung zawng finna leh hriatna an chher chho zel zawk a ni. Tuilet hma a mite leh tun kan hun laia mithiam te hi han khai khin ta ila chuan Kum in angah chuan tunlai mite hi finna leh chaknaah an hniam zawk daihin a lang ang. Mihringte dam chhung a lo tawi telh telhin an taksa leh finnate pawh a lo tahniam telh telh zel a ni. Tunah hian mi kum sawmhnih atanga kum sawmnga vel chhunga finna leh hriatna zir an awm a, an hlawhtlinnate chu khawvelin a chhuang em em a. Mahse, heng hlawhtlinnate hi mi kum za tam tak chhunga Finna leh hriatna lo chang chhoh te nena Khaikhin chuan an nep hle a ni. Tunlaia mite hian tun hmaa mite finna tam tak an chhawr thei tih chu a dik a. Mifing thil duanga dap chhuaktu te chuan thil tam tak an hnu a lo cheng te tan an hnut chhiah a ni. Mahse hetiang a ni chung pawhin heng lai huna miten mihring finna leh hriatna chung thu ah chuan vanneihna an neih dan chu nasa tak a ni. Anni zingah chuan Pathian an puih a siam, siamtu ngeiin tha a ti. Pathianin finna leh hriatna tin reng hrilh theitute an awm a ni. Adama chuan siamtu hnen atangin thil siam chanchinte a zir a. Kum zabi kua lai Adama, a thil hriatte chu a thlahte a hriattir ve leh zel a. Tui let lai hun hian lehkha ziak chu a la awm lo, mahse an taksa leh hriatna chu a la tha em em a. An thlah te chu thu rochhia an inhlan chhawng zel a, kum za tam tak chhung chuan thlah chhawng sa rih. An hriatna leh an daihriat leh thil engkim ṭhanna tura sawi ho thei an awm a ni. Khatih lai huna mi ten Pathian kut chhuak aṭanga amah hriatna an neih tam theih dan chu tluk rual a ni lo. Sakhaw chungchanga thimna ni lovin chutiang lama enna hun a ni. Khawvel mi zawng zawng hian Adama atang hian zirtirna an nei thei a. Lalpa ṭihtute tan chuan Krista leh a vantirhkohte hi zirtirtu an ni. Pathian huan kha hriatpui tur rinawm tak niin mihringte zingah kum zabi tam tak a awm bawk a. Paradis huan vengtu cherub eng ropuite atang chuan Pathian ropuina chu puan chhuah a ni a, he laiah hian Pathian biatu hmasa ber te chu an lo kal a, hetah hian a maicham te dinin thil hlan te an hlan a, he hlai hmunah bawk hian a ni. Kaina leh Abela pawhin an thil hlan te an rawn hlan a, Pathianin anmahni a biak ni. Eden huan hmuh phak renga awm A luhna van tirhkoh ten an ve an tlat chu awm lo vanga rin hlelh rual a ni lo. Thil siam Eden huan te, thing pahnih chanchin mihring te dinhmun nena inzawm tlat chu hriatsa hnial buai tawh tul lo chiang sa a ni. Pathian a awm tih leh thuneitu pumhlum a nihna leh dan thil ngiat te chu Adam a dam lai chuan thutak miten an sawi buai ngai lem loh a ni. Khawvel sual tak karah chuan mi thianghlim te eng lai pawha Pathian nena in pawl a, van nena in pawh reng an awm ve tlat a, chungte chu mifing hmun sang changtu te an ni. Mawhphurhna thianghlim leh ropui tak nei an hun laia mi te chauh ni lo, hun lo kal zel tura mi te chu nungchang thianghlim leh sakhaw mi ni tura zirtirtu te an ni. Bible-ah hian chutiang mi te chu mi tlemte chauh sawilan an ni a, Nimahsela hun kal ta zawng zawngah khan Pathian chuan hriatpui turin awm thinlung dik taka amah betute a nei reng a ni. Enoka chungchangah chuan ti hian ziak a ni, Kum sawmruk panga a nihin fapa a nei a, chumi hnuah chuan kum zathum chhung zawng Pathian nen an leng dun thin, tiin. Khatih chhung zawng khan Enoka chuan Pathian hmangaihin a ṭih a, a thupek te a vawng a ni. Thutiam anga thlah kal zel rinna dik vawng nung zeltu zinga pakhat a ni. Adama ka ngeiin tlukna thute, Pathian khawngaihna thutiam lawmawm tak leh tlantu lo kal tura rinchhan tlat thu a sawi te chu a hre ṭhin a ni. A fapa hmasa ber a lo pian chinah phei chuan Enoka chuan thil awmzia man thiam lehzualin Pathian nena inlaichina thuk zawk a nei ta a. Pathian fa a nihna, a mawhphurhna te pawh a hre chiang sauh bawk. Naupangin a pa a hmangaih leh rinchhan dan atang leh Amah pawhin a fapa a thlak lelh dan atang chuan zirlai hlu tak Pathianin a hmangaihna mak tak avanga fapa mihringte tana a pek te, Pathian faten an pa vana mi an rinchhan theih tur zia te chu a zir ta a ni. Pathian hmangaihna ropui leh chhiarsen rual loh Krista zara puanchhuah chu Nileng zankhuaa a ngaihtuah pui ber niin chutiang hmangaihna chu a chenpui mihringte hnena lantir turin thahnem ngai takin a bei thin. Enoka leh Lalpa lendunna hi inlarna emaw, zelhmuh emaw anga leng dun an ni lo, a tak a ni. Tin khawsak leh thiltihna tinrengah a ni zawk. He khawvela mithianghlim inti, inkhar khip tlat te ang ni lovin khawvel mite zingah Pathian tana hnathawh tur a nei. Chhungkua ah te, thenrual nena inpawlna ah te, pa ber nihna ah leh pasal a nihna te, thian a nihna ah te eng lai pawhin Pathian hnathawk chhiahhlawh rinawm hnih ngai lo a ni reng zawk. A thinlung chu Pathian nena inmil rengin a awm a, an inrem chauh lo chuan mi pahnih an kal dun angem ni? Hetianga len dunna hi kum za thum lai an chhunzawm a, ni rei lo te chhung chauh pawh kan dam tawh dawn a ni tih leh Isua hi a lo kal thuai dawn a ni tih hriatna nei si te, tun aia inhlanna urh sun zawk leh ti tak zawk chuang lo tur Kristian hi tlem chu an awm. Nimahsela Enoka chu chutiang a ni ve lo. Kum sabi thum lai rel hnu pawhin a rinna chu a chak telh telh a, a phur zual sauh zawk. Enoka chu mi chak ngaihtuahna sang leh zau, Pathian hnen atanga hriattirna bik dawng nena inzawmna nei reng, Pathian ropuina leh famkimna pawh hria nimahse mi inngaihtlawm ber a ni reng a. Pathian nen an inhnaih pauh leh a chak lohna leh a tlin lohna hre thin mi a ni. Pathian hre lote sualna punlun zel chuan a tilung ngai a, an rinawm lohna chuan Pathian zahna a tihkiam sak ang tih hlauhin chutiang mite chu kawm fo lovin amahin Pathian pawl leh tawngtaiin fianrialah hun a hmang thin a. A duhzawng a tih fo theih nan Lalpa chu nghakin chiang taka a duhzawngte hriattir turin a ngen a. A tan chuan tawngtaina chu thlarau thawk lakna ang niin van boruak hip rengin a nung thin a. Pathian chuan van tirhkohte hmangin Enoka hnenah chuan lei chu tui let a tih chhiat a tum thu a puang a. Chhandamna ruahman a siam chu kimchang takin a hriattir a. Hrilhlawkna thlarau hmangin tui let hnua mihring cheng zel turte leh Krista lo kal lehna tur thil thleng ropui takte khawvel tawpna hun thlengin a hmuhtir a. Enoka chuan thi ta te chungchang a ngaihtuah in a buai thin a, Mifel te leh misual te chu an thi ang a, vaivutah an kir leh ang a, hei hi an tawpna thuhmun chu a ni mai ang tih te a ring deuh a, thlanpiah lam rama mifel te awmdan tur a hmu phak lo. Mahse inlarna ah chuan Krista a thi tawh te, Krista ropui taka vantirhkoh te nena an lo kal hun a, tlansa te thlan atanga ropui taka kaihthawh an nih dan tur zawng zawng chu Chiang taka hmuh tir a ni. Krista lo kal leh dawna khawvel mihringte sual tur, mi chapo te, mi pawngpawrh, mahni thu duh, Pathian leh Lal Isua, Krista phattu, a dante Rabbeta, a tlanna hmusittu tur te a hmu a. Mi felte Lal lukhum khum a, ropui taka chawimawi te leh misual te Lalpa hnen atanga hnawh bo a, chatuan meiin a kan ral vek tur te chu hmuh tir a ni. Enoka chu felna thuhriltu a ni a, Pathianin a hriattir zawng zawngte chu a mihring puite hnenah chuan a hriattir a. Pathian ṭihtute chuan a zirtirna leh a sawmna chu an zawm a, mipuite zingah chuan Pathian vaukhannate chu a puang ṭhin. Setha thlahte zingah chauh thu a hril lo. Kaina tlanbona ramah te chuan kalin Pathian hnen aṭanga inlarna ropui taka a thil hmuh zawng zawngte chu a puang a. Ngaite u Pathian ngaihsak lo misual ten a chungah thu khauh tak an sawi zawng zawng kawng a, thiam loh chantir turin Lalpa chu a mi thianghlim sing khat te nen a lo kal a ni tiin a puang a. Sualna chu hlau hauh lova kawk chhuak thin a ni a, Pathian hmangaihna Krista aa tarlan chu hrilhin a hun lai mite chu an sual te sim a, An kawng dik lo te kalsan tur leh sual dik lo tak titute chu zilin chutiang sual an tih zel chuan hremna an pumpelh dawn hauh lo a ni tih a hrilh a. Krista thlarau chuan Enoka hmangin thu a sawi a ni. Hmangaihna thu hriat nuam leh tluang tam chauh sawi lovin, Pathian chuan a thuchah puangtute thinlung leh hmuiah chuan thuhriam, khan daihriam tawn anga mi at thei thu chu a dah a. Pathian thil tih theihna hmanga thupuan chu mi thenkhat chuan an hriatin zilhauna chu pawmin an sualte an sim a, nimahsela mi tam zawk chuan thuchah ropui chu an hmusitin an nuih zet a, luhlul takin an sual kawng chu an zui zel a. Pathian chhiahhlawhte hian hetiang bawk hi ni hnuhnungah chuan an tawng leh ang, Pathian thute chu ringlo leh nuihsantute an awm leh ang, tuilet dawn laia mi chengte chuan Pathian nena leng dun thin vaukhahna thuchah sawi chu an ring lo va, hun hnuhnunga chengte pawhin hetiang bawkin Pathian thuchah puangtute chu an ring lo vang. Enoka, a vanglai huna phur taka hnathawktu chuan Pathian nena inpawlna chu a thlahthlam ngai lo va, hna a thawh tam poh leh Pathian pawlna tawngtaina chu a hmang nasa mai a ni. A chang chuan hun engemaw tichhung chu tumah pawl lovin a fianrial thin a. Mite pawla nasa taka thu a hrilh zawh hian Pathian hriatna leh a mamawh pe theitu hnenah chuan kalin, thu a tuihal leh rilṭamin fianrialah Pathian chu a pawi ṭhin a. Chutianga Pathian pawlna chuan Enoka chu Pathian nungchang an deuh deuhna lamah chuan a hruai ṭhin. A hmelte chu a thianghlimin a eng a. Krista hmai eng ang khan a eng ve a. Chutianga Pathian nena an inpawl zawh a, a lo kir leh chuan a hmel eng chu misualte chuan an hlau hial a ni. Misualte sualna chuan a tawng sang zel a, an chunga chhiatna rapthlak tawng paw khawpin a sang ta. Kum a lo liam zel chuan an sualna chu a sang zel a, Pathian thinurna chu a zual telh telh a. Chutichung pawhin rinna thuhretu chuan hna a chhunzawm zelin vokhahna thute, Sawmna thute leh sima an hawi kir loh chuan Pathian hremna rap thlak tak mai an tuar dawn a ni tih chu a puang zel a. Pathian thuchah rinawm taka puang a sual a dona chu nawmsip umtute chuan an bengkhawn lo. Khawvel sual atanga van hlimna tawp lova Pathianin a lak ni thleng chuan a hnathawh chu a thawk chhunzawm zel a. Chutih hun laia mihringte chuan tangka leh rangka chak khawl tum lo, neih nunna lam pawh um lo Enoka chu an nuih zat a. Nimahsela, Enoka thinlung chuan chatuan rohlu chauh a ngaih tawh a. Van khawpui chu a thlir a, Zion khawpuia lal chu a ropuina nen a hmu tawh a. A ngaihtuahna te, a thusawite leh a thinlung chuan van lam a hawi a ni. Sualna a nasat zawh pauh leh van lam a ngaihna chu a nasa mai a. Leia la cheng reng siin rinna in vanah a cheng a ni. Thinlunga thianghlimte chu an eng a thawl e, Pathian an la hmu dawn si a, van nena inrima awm theih nan Enoka chuan kum za thum zet nun thianghlim a zawng a, kum za thum Pathian nen an leng dun thin. Nitin in hnaih zel a duh a, Pathianin a hnena a hruai thlengin a pawh tial tial reng a ni. Chatuan khawvel kawngkhar bulah chuan a ding a, pen khat lek a, chu khawpui mawi chu thlen theih a ni ta. Lei atanga eng lai pawh a, a lo ngaihtuah thin kawngkhar chu hawn a ni a, Pathian nen an leng dun zel a. Tichuan mihringte zinga khawpui thianghlim lut hmasa ber a ni ta a ni. A awm ta lo chu khawvelin a tuar hle a ni. Hun kha leh chenvohna leh zirtirna thu tlang aupuitu aw hriat tur chu a awm ta lo. Misual leh mitha zingah pawh a awm ta lo tih hria an awm a. Khawilaia chawlhna hmunah emaw a tawm bo a ni a, ringin amah ngainatute chuan an zawng ta chiam a. Khami hnu fe ah Eliza pawh kha zawlhnei ho fapa ten an zawng a, mahse an hmu zo lo. An hmuh loh thu an rawn thlen a, Pathianin a la bo ta a ni. Enoka a nung chunga vana hruai a nihna atang hian Lalpan zirlai pawimawh tak zirtir a tum a. Adama sualna rah hlauhawm tak avang khan mihringin beidawnna an nei ang tih a hlauhawm a ni. Mi tam tak chuan uar takin kan chungah an chhe ri takin min del a, thihna chu kan za a chan tur a ni tho va. Enge Lalpa ṭih leh a thupek zawmte hi a hlawk? an ti tawn tawn a. Mahse, Pathianin Adama hnena zirtirna a pek, Sitha hnena hlan chhawn Enokan a tihchian tak viau chuan lungngaihna chhungpui chhem kiangin mihring tan beiseina a pe a. Adam avanga thihna a lo thleng angin tlantu tiam lawk zara nunna leh thih theih lohna a lo thleng dawn a ni. Setanan mihringte chu beiin mi felte tan lawmman emaw, Misualte tan hremna emaw a awm lo tih leh mihring tan Pathian dante hi zawm theih rual a ni lo tih rintir a tum a ni. Mahse Enoka chungchangah chuan Pathianin taima taka amah zawngtute tan lawmman pek hmang a ni tih a sawi. A thupek vawngtute tana a tih tur chu hei hian a entir a ni, Pathian dan hi zawm thei a ni tih leh khawvel sualna chim karah pawh Pathian khawngaihna zarah thlemna hi doh theih a ni a, mi thianghlim sual kai lo a nih theih tih zirtir an ni. Chutiang taka nun chu hlawkpui awm tak a ni tih amah atangin an hmu a, a vanlawnna atang chuan nakin hnu a thil awm dan tura hrilh lawkna thuawihte tana hlim leh lawmna leh thih theih lohna leh bawhchhetute tana thiam loh channa lungngaihna leh thihna an chan tur chu a chiang tawk a ni. Rinna in Enoka chu thihna hre lo tura lak bo a ni. Lak bova awm hma zawng khan Pathian lawm zawng mi a ni tih an hriat tir tawh. Khawvelin a sualna a chhiatpuina tur hmunah khan Enoka chu thihna in a chunga thu a neih phalsak lo tur hial khawpin Pathian nen an inpawh a ni. He zawlnei nun thianghlim tak hian Krista lo kal leh huna, Lei ata tlante zinga tel turte nung chang put tur chu a lo entir a ni. Tui let dawn ang khan bawhchhiatna in lei a dap leh ang. An ngaihtuahna sual leh bumna thu zirtirna ang zel chu zuiin mihringte hi van thuneihna lakah an hel ang. Mahse, Enokah ang khan Pathian mite chuan thinlung thianghlimna A duhzawng zuina kawng chu Krista anna an neih thlengin an zawh zel ang. Enoka angin khawvel hnenah Lalpa lo kal lehna thute, bawhchhiatna chunga hremna tur thute an hriattir ang a, an tawngkam leh nungchang thianghlimin khawvel mite chu thiamloh an chantir ang. Tui hmanga khawvel tihchhiat a nih hma a, Enoka vana hruai a ni ta ang khan Meya khawvel tihchhiat a nih hmain mi fel la damte chu vana hruai an ni ang. Tirhkoh chuan ti hian a sawi, Kan zain kan muhil kher lo vang a, mahse Totoro hnuhnung ber rik hunah chuan mit khap kar lek a, tih danglam kan ni vek tawh ang. Mithite chu tawih theih lova kaihthawh an ni ang a, Keini pawh tih danglamin kan awm tawh ang. Lalpa ngei chu au thawm nen, Vantirh koh chung nung ber aw nen, Pathian tawtawr rawt ri nen, van atangin a lo chhuk dawn si a. Krista-a thi tawhte chu an tho hmasa ang a, chumi hnuah chuan keini nunga lo la awm reng te hi boruakah Lalpa hmuak turin anmahni rualin chhum zingah te khian lak chhoin kan awm ang. Tichuan kumkhua in Lalpa hnenah kan awm tawh ang, chuvangin heng thu hian inthlamuan tawn rawh u.